Croeso i Golwg ar y Bae, eich synopsis gwleidyddol o hynt a helyntion Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Byddwn ni'n holi ambell i aelod Cynulliad, yn clywed am cwestiynau'r Prif Weinidog ac yn cael y clecs i gyd o wythnos i wythnos.
Yn wythnosol, mae aelodau'r Cynulliad yn cael cyfle i holi'r Prif Weinidog ac, wrth gwrs, Mae arweinwyr y tri blaid yn cael hit bob tro. A mae rhyw fath o you tag reslo. Maen nhw'n cael cyfle fel arweinydd yr wrthbleidiau i llorio'r Prif Weinidog. Ond wythnos yma, roedd y Prif Weinidog ar ben ei dasg. Yn gyntaf, ddaru Neil Hamilton ol gofyn cwestiynau fysa mwy pwrpasol i gael ei ofyn yn San Steffan. Yym, am y cymorth tramor, wel, 'di hynny ddim yn rhan o'r Cynulliad Cenedlaethol eto, ac roedd yy yy Carwyn yn medru yy gael gwarad o Neil Hamerton yn rhwydd. Wedyn, ddaru yy arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, holi fo am Deddf Cymru. Ac roedd y ddau yn medru cytuno ar y peth. Dyw'r deddf ddim yn un addas, bydd rhaid cael un arall yn nes ymlaen, ond ar hyn o bryd, fel y Carwyn yn dweud, mae yna ddigon o bethau da yna fo i ni fedru weithio fo. So, dyna oedd nos go dro cyn Leanne Wood a'r Carwyn Jones. Ac yn ddiw i gloi, ddaru arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies ofyn am safon ein hawyr ni, ond wrth gwrs, roedd Carwyn yn mynd i troi, wel, mae fyny i llywodraeth leol ar hynny o bryd. So, neb yn ei lorio fo wythnos yma. Cawn weld wythnos nesaf be fydd yn digwydd.
Dros y penwythnos oeddwn i'n trafod sawl polisi gwahanol. Yym, yn wahanol i bleidiau eraill, mae gyda ni yy pleidlais ar gyfer pob aelod, so mae pawb yn gallu pleidleisio ar beth yw polisïau'r blaid. Byddwn ni'n trafod maniffesto'r blaid ar gyfer etholiadau lleol, perthynas Prydain gyda'r Undeb Undeb Ewropeaidd ar ôl Brexit, yy bancio yn y gymuned yy a perthynas myfyrwyr gyda yy m- trigolion mewn ardaloedd prifysgol. So mae yna lot gw- fawr o wahanol Dadleuon i gael a polisïau i drafod. Rydyn ni hefyd yn clywed gan Kirsty Williams, um, aelod cabinet gyfer addysg, a rydyn ni hefyd yn clywed gan Mark Williams, uh, sef arweinydd y blaid. Uh, ni'n disgwyl i glywed gan Mark ynghylch um, ail-adeiladu'r blaid, Brexit, um, beth yw gobeithio ni yn yr etholiadau. Byddwn ni'n clywed gan Kirsty ynglyn â beth yw um, y rhaglen hir ar gyfer um, addysg yng Nghymru, be, be, beth yw'r weledigaeth a, a beth yw sio mae hi'n gallu uh, gweld hwnna'n mynd a, a ble mae hi wedi cyrraedd hyn hyn. So ni'n ni disgwyl clywed um, rhywbeth fwy bywiog gyda falle mae pobl yn disgwyl uh, a ni'n gobeithio gallu um, croesawu lot o aelodau newydd i'r gynhadledd am y tro cyntaf.
Yng Nghynhadledd y Wasg wythnos yma, roedd Dai Lloyd fel cadeirydd y grŵp y blaid yn cymryd y cynhadledd. A'r pwnc ddoth i fyny, Neil McElroy. Pam? Am bod oedd wedi cael ei arbed o sefyll fel cynghorydd am fis, am bod oedd wedi cael ei gyhuddo o fwlio un o staff Cyngor Caerdydd. Beth oedd gan y dail oed i ddweud? Wel, fawr ddim ar y pryd. Ond, yn diweddarach, mi gafodd grŵp Plaid Cymru um, ddadl o Minsg i gilydd, ddoedd yn mynd dros awr a hanner. Ar diwedd y peth oedd, ddoedd Neil McAvoy wedi cael ei wahardd o'r grŵp, Pam? Wel, am bod 'no ddim cytundeb ar y geiria', ddoedd y ffordd oedd o'n ymddy- ymddy- ymddygu fy hun yn y Siambr ac fel Aelod ddim yn plesio rhai o Aelodau Plaid Cymru. Dyna beth o'n nhw'n ddweud. Ond ar yr un pryd, mae'r Blaid yn genedlaethol yn chwilio i mewn i'r honiadau ei bod o yn fwli. yn y gyllideb yng San Steffan. Yr un dwytha sydd yn cael ei wneud yn y gwanwyn yn ôl y Llywodraeth y Deunau Unedig. A beth oedd y canlyniad? Wel, yna lot o bethau newid wrth gwrs, ond i Gymru mae yna 200 miliwn punt yn ychwanegol i'r cyllideb yma yma. Bydd Carwyn Jones yn hoff iawn o hynny dwi'n siŵr. Bydd plaque porffor i gweld ledled Cymru cyn hir, gyda grŵp o Aelodau Cynulliad Benywaidd Llafur yn dechrau'r ymgyrch ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod i gofio merched hanes Cymru. Bydd y plaque yn borffor a mai dyna oedd lliw y Suffragettes a chafodd yr un cyntaf ei roi i'r cyn Aelod Cynulliad Val Feld a fu farw yn 2001.